efaida, nanyorire na inche enchera nkanyora omong'uso one bw'ogochia gokora chividio chinde chikong'aya omoyo, barorire? Lakini goikera iga agocha koyegwa eku rende eku nagoteba ebikorwa riga more, Tari goika onyore rahisi. abanto Lazima elfu eyemo, otinyie abanto- ebigeri. abanto elfu eyemo Eh. bakore egento tokoroka subscription. Yes.

Nakora aganto gete gase. Aye nimaete aye nomonto bw'esiimi ochong'e ekwerende epassword yaye. Egere ekere kwanyorirwe kidogo Mm. nakobimonyokeria bwango. Gwankonya gokora transaction.
Eh. Bono ekiaba abwo buna nagotebire, eh, nabo ebinto ebi bire igo, goika obe omoremereri, buna inche nabete chivideo chiane chintang'ani abagusii bakarigereri, ah, na- nagachiire emiyega mbari mbari ya gusii ekoba. Erinde ochike abanto mokanse komanya emegera. Ase egasi eria gwakorire nereri yanyorire likes chinyinge ekero kende nabo ogoto ogotoa omogwekano ng'a naki ngakora egasi eye ne eye nabo ogotoa chigasi nonya nisato Okay, bono- naende nki ase okorengereria kwao nki kiagerete abanto bakarigereria mono. Bono ekia baba number one buna nagoteba gose mbaganeti konyora information buna kwateba korwa eredio iga iga na inche bono nkarora mbare baganeti konyora information ere bataikera kwarorire nkaenda Aa omwaka ekero naanserete YouTube yane kabisa, egento nabe naanserete, aa naansetete ne chifilm. Nachiete ng'ang'ea gokora chifilm chieke gose chicomedy, abanto bararigereria begokire, na barabwo bagechirie omonto origereria iga onyora Omonto ogokire, ose comment gose osekire emiaka. omentire emiaka. Mm.
Aa naro nakora comedy echi chigakori buya. Aa nkarengereria YouTube yane channel ntaete ase eng'encho ere online TV, tiga niyo eratambe, nigo egokora ebinto ebinge. Aa, inyorete gusii ntwasiretie omobugia oyomo omonene sana chingero karikuru onsongo omosomba. Ee, ning'inyorete. Abanto bakarera bakaba barenge Amerika bakarera bagateba gaki naki totare gokora Mm. toike amatanga aye. Tokamachi korora ng'a sungusi eye agenda bo. Tokamachi korora sungusi Lakini aya.
nero.
Bado nero oro. Ee.
Bono buna naki aba abanto barerete sana bakarera bakaba barenge Amerika bagechanda Mm. ngateba inki nakore buna Kisiud Empire Aha. abanto baria nabaro baikeirwe omoyega oyo naki oba Aha. nkaenda buna Kisiud Empire Netimu yane tokaenda ororo tokabwata chividio tokachibeka YouTube. Kwarorire ase omotandao oyio one bono. Buna nayebeka ase omotandao noyo YouTube, nabo abanto barigereretie abange bakaba bande bare America, chinse mbari mbari, ense omanyete YouTube nomotandao bwense engima. Abanto bakayerigereria ase obonge sana, ekamentera omong'iso bwe channel yane, echannel yane egachia gotwara views Chinyinge. chinyinge, viewed hours, chikacha ko, bono nabwo nonye oranyorete viewed hours, kiagera evidio eyio igere more than one hour,

Agachia imbare obo agotumeka omotanda ase enchera y'okoega chinsa chionsi chindateba mbobe, lakini kwanyora ng'a chingaki chiabo chinyinge, ese rituko onye orenge omotanda oo seven hours, four hours agetumeka ase enchera eyio, inki orabaseemie? Ekiagera mbande osiche abo bagotumeka. Nonya na ekiagera abanto togoseegete abasaya babe iga, Tiga batumie omotandao ase enchera eye constructive. Number one, nonya teri enchera iga ngotumia yoka ekia ababa torochinche natumire enchera yane konyora chibesa eh, through videos. Eh. Mh, you can do omotandao o- o- ogokonya gokora korosia ebesa ase enchera yo go advertise your products. Nabo ogotwara ebiashara ebing'aote mbitaba ebi biane. Eeh, nabo ogocha onye kobwate omogondo okorema, kwerorire? Otugete chiombe, nini nini. Nobwate ebiashara gete gose nkonyi ore chianga, Tumia emtandao ase enchera ere engiya, mwaparaisie abanto kwarorire buna bono ekiagera bweso gosoa facebook yane torochi egu facebook yane egoka ere epost twabeka ororo nomonto isiko eria gena epage ya minto one one point seven nabo akorora ebicha obwate obokombe bwago obwo bore ekamera ororire ase eng'encho ninde proud of something egento ngokora. Korende tari engencho eria okwemoka ba abo morua kweng'ana korwa maambia baka maroga bane goka chibicha bago post chi selfie ne abo iseke korende
Emiaka ebere korwa bono iga ng'ayio orabe negasi eria yao. ekiagera baba bono iga Naende mbare oratige kwaegeirie egasi eye, Ekiagera. gose egento eke ne talent. Okay, ekio bono mbogani egasi iga ntari gokobisa togokora ebio konyare. Aha. Amang'ana aiga muna inche nase online things, online television togokora ebibe konyare goika onyore abanto mokobwaterana nabarabwo gokina amo, goika onyore abanto okwegeria egasi nabarabwo bamanye bakine naye buna otagete gokina. Iga emiaka ebere gocha korwa bono ekia baba ntagete ntware etv ere online ngende ngore tokorora online streaming. Online gostream nekero obwate. Buna bono togokwana iga omonto nabo akong'e baadaye.

YouTube nebwate omomusa oye o Kipeke. Emiaka ebere gocha korwa bono ntokabwata gusii bono iga ngotebia abagusii egento ekenene batanya korora gusii engima. Korere eTV togocha gotwara gusii bono iga online egokonya abanto komanya amatukio abeire. Buna bono natebia abanto egento kiabete omwaka oria noroche nokire. Minto FM mwachete amatanga ayio omonto atake komanya ekiagera ki kiakwanete.

anyore ase obwango sana. Kwarire, igo bono erio negento kegokonya, buna togokwana iga rero, tari ng'a amang'ana aya akoerera iga iga, amang'ana aya akonyora iga agachire, obwo nabwo obuya bono bwa online. Buya sana. Chinsa echi chigenderete komonyoka egetinginyi ekeng'aini Omosae Edwin Boemer, emiaka emerongo ebere na etano, osomerete amang'ana ay'oboraria korwa ase College y'eserekari Kenya Institute of Mass and Communication, Lakini akontebia ng'iti abo abankabe egetinginyi eke, naende akwancha kooma amang'ana y'okoraria, nkagenda amang'ana ya film, amang'ana ye camera, gostream online ase enchera ya YouTube, ase enchera y'okwenyorera ebitoki. 0715469925, 0735707247 Nkaragende ase omotegereri gwakwane egento ekiya, ng'atake abasae boka, nonya nabaanto abanene babwate ebiashara biabo, goetera omotandao, Nabo bagoadvertise omogondo oo, chiombe chiao, ehardware yao, esokoni, chisimi, esaluni yao, ebinto binde ebinge kegima. Asante sana ase eng'encho chinsa chikomonyoka. Tiga ango toragende ase omotegereri, toigwe ng'a nki agoteba ase egetinginyi ekeng'aini, egasi ne egasi. Sika ango ofisi yane. Mint FM. Hallo? Ee, bodyguard. Bwairire buya, baba? Ee.

Nairobi Nonyando, Giturai 44 Nairobi, amo nabande barabange echitanchigwe na agakondikera ng'a locked, amo nabange abande bagotebekia babagenera bosio ase omoroberio oyio bw'ogetinginyi ekeng'aini konagosemia abanto baminto ng'a nabo bakwenyorera ebitoki goetera omotandao, lakini rioka ekero bayokumegete Ase enchera engiya, naki naende egento kiaba gegongokia ng'a tori gokora egasi yaye bweka, nobwate chicameramen chiao ase enchera y'ogostream live, ekiagera ense nero yachire digital, omonto atagete koigwa ng'a nki kegenderete naende naki kegenderete, chingaki echio echio echio. Hallo, hallo? Yes? Ee. Ee, mbuya, mbuya torana.

Naende amo oria oyio ogwancha, erinde tari Nyasae nere aragenderere buna omogoseri bwa Nabii Abulono agatogire. Asante asante togochi kobwata chisimi isato eh, ibere kwansa ekiagera chinsa chiangire pi eh, ekororekana ekwabwata amang'ana amaya na ekero amang'ana are amaya chinsa nachiro chinchiri gokora ki nchiri gotenena asante Mito FM hello eh Erange kiarara omoyee. eh bwairire buya.

Inche baba bono omong'ansire ne bodyguard ngomote YouTube ekero okorenda YouTube kwagocha evideo ororo chi data egotumeka data bono eyio ni igoro ya ah, Google and the Safaricom kwarorire intwe bono inche data nchera teri ekong'akana inche ebinto bikong'akana nakoeresa bono data eyio agotumia nere oraseti esimi yaye instead nere ogoseti esimi yago yatumia data chinke nabo ogotumia ntobwate 2G ntobwate 3G 4G bono ekero ogotumia 2G 2G internet ekoira data enke ekero obegete 4G egokwa omori kwabegete shilingi emerongo ebere otaraigoro na efidio origereri otaraigoro na efidio origereri chiaerire igo bono nenchera eyemo tiga akore settings ase esimi yaye egento kende omongwana naro okwanera agwo obori naki nakonya abanto bande. na barabwo ba- bakine gose mbasomi Mm. Bakonyora ase epeji yao gose naki ekoba. kabisa inche inche buna nde iga eh, nimbwate online platforms chiane omonto okondiki nabo akanyora buna edwin boema buna osache erieta eria akonyora kabisa Mm, gose asache kisude embaya nerieta ria production nabo akorinyora kabisa Ah, from there nabo togokwana nere tokonyane.
Otarenda ase ogosegeta, indire omotandao koba negative, yaani rinde kwanyora either omonto okoramire gose otagire gokobia egasi yao ayetumeke ase gete, naki ogocha gwakora eng'ana buna eye iga? Because ekero ore omonto okogenda public, yaani ogokwana nabananchi ase ensemo eyemo gose eyende either through eredio gose YouTube, ande iga tindire tori gwanchwa, indire ogoetera.

Omongwana oyo nere nabwate production yaye but bono asomerete amang'ana a sound, Eh. korosia omosiki, Na goedit. na goedit. Eh, na goproduce.
Na inche bono buna roche nde moino iga iga naki kisude empire ekobera enene. Mm. Nkorangeria Star Records, nete Star Records inche gocha moino iga iga, eh, tobwaterane, eh, onde nimbwate ababwo buna barosereti amatera amatera iga iga, babwate moino iga agwo, Ogokorera efidio twabwaterana igo twanyora twakinire. Mh. Ase engencho ye chinsa, edageka eyemo yoka segete omogusi ing'ana ki aratumeke omotandao ase okwenyorera ebitoki. Ase obwango mono inche ntete gotebia omogusi bwensi pi ototagerete bono iga nanyora YouTube nebwate abanto abanene na abanto abake bakoyetumia, ah, Facebook nebwate abanto abanene na abake, ntobwate WhatsApp rero chifidio abanto bagochiorora abanto abanene na abake, tumia omotandao ase enchera ere engiya, Support abanto aba iga ba chi youtubers gusii bono iga aah nagotebire noyomo obo abarinde mbwate epage entang'ani egokori buya kabisa gusii mbare abange bagateba buna oka kasungura nabwate epage yaye egokori tinteti kwegimeri ntobwate abanto abange bago Dan Arsenal boy buya abanto abange gusii narorire nabaro basoete omotindo oyo iga nte omotindo oyo onde bono tiga abanto bateme goto support sana gotumia omtandao ase enchera erenge eyi kwanyorire egento ekiya youtube aah tema goge share. Gikera abanto abange. Ikwanyorire egento ekiya ki'obosemi, tema kogeshare gikera abanto abange. Rera goshare ebinto bire negative bioka, try to share positive things, gosupport omonto gose gosupport omosae oyo iga obeke egento ekio na gokera gikera abanto abange bamanye ng'a nki eke iga twakorire ase omotandao o YouTube. Igo bono egento ngosegete abanto tiga bateme sana egento nkobegerie ekemo gosubscribe.

Share those things, share Share ase ekero chiplatform chinde. ekero ogoshare kwaire omo- omonto gete ribaga konyora emessage atare konyora Eh, ororire eh. kwakerire omonto gete kiamoikereire Eh. igo bono thats the three things inche ngotigera abanto tiga batokonye ase aywo sana Eh. nario gokinia omonto nere gusii naria abasaya bare eriki abange goetera ase enchera iga ya online platforms igo bono Chinsa chinsa chiaerire. chinsa chiaerire. Asante. Edwin Boehm, Egetinginyi ekeng'aini, rituko ria arero, rero chitariki kianda, omotienyi o kana, omwaka o 2019. Botuko naende ninkorangeria ase omorobi oyo iga bw'egetinginyi ekeng'aini, egere ogenderere kwerera omosae ng'a naki aratumeke omotandao ase enchera yo okwegendereria. Asante sana omotegereri one, amarieta ane kiabo abana nse kento nyauncha ekero ngokora korwa ase omorobi oo bw'ogotinyia ebigeri kera rituko, gendera koba egetinginyi ekeng'aini.